ee di reng di-relationship di tsamaya jang ke lemogile ntong ene ke tlo dia video e proper ka yona tla le sendela link mo youtube bona relationship ne o fira motho motho ka mokgwa mo firileng wa tsefa and then le tsena honeymoon stage nyana ya new love ke go botsa typical scenario

la bona gore no we can step it up a notch um ra less protective nyana and then gwa tla ngwana nyana ngwana a kgatlhiša nyana thabiša tliša lethabo a bona o ka re go serious nyana so a bona sa apeya o sa dilo tše ka moka le sa itshina le sa kgona go dula le sa kgona nganga then the ka lo tše dinnyane mare le kgona di resolver fast ke re le kgona go resolver fast le tseba emotional intelligence

You have to consider that. So nyoro inagana. Eh, kera o plana happiness ya gago ka relationship. Shapo, a ene stress. E le ne mahlatse, le kgona pula through. Ngwana ba gona, ngwana thomo gola nyana. Ngwana thomo gola, go tla mathata mangwe ma different again. Wa bona? Mathata mangwe a ma different. Ntwela ya lack of interest e tšwela pele nyana. So, go tla ba re motho o movile on during pregnancy. So, ba kweša shapo le yona o ne le mahlatse dilo di tšwela pele ba kweša after di tšwela pele no ke bolele story sa ka by the way ke bolela ke boletse le batho ba mmala uh, divorced and still happily married for many years and for a few years as well young and old ke dlala snooker many places tembisa and the likes

a ene stress um le copile mara le a gopola so nto mane go ne ba bangwe ka mogara relationship ba ne le go gore le iketlile soke um o tse letswele out of di-honeymoon stage and the likes bjalo le ratana for lena straight la tsebana gore motho kgona go irithitha e tla kae kgona go ba shapa e tla kae and then go ba le go gongwe batho ba bangwe ba ne le habit ya go tsoša dilo tša kgale le ge di fetile le tsego ba le argument maybe le lebela tv kao fela di-series di-movie ba no tsoša di-argument tša kgale tša go khosa gore lelwe wa e bona ntho e so and-e ba no di raisa and then e ba bothata ntho e so ke wa e bona sharp the second thing ya go fa mathata ke ge o mongwe a e ba busy o mongwe a se busy o bona o mongwe a e ba busy o mongwe a se busy e fa mathata nto e soke wa e bona so ke bone gore ba bantšhi ba di-success story ba ba mpoditseng ba busy ba le two both individuals in the relationship ba busy ba dielo tša bona wa ikuša nto e so ya ba dielo tša bona kao fela ga bona wa e bona so ke nto nngwe o iconsidere le yona gore ka moka o tshwanetse gore le be busy le be busy le tla kopana ka ntlong le tla kopana after a week le tla kopana jwang mara go beweng busy le felneng space le faneng space ke tše ke boneng di bereka ba bone go phela ba le two gantšhi a di laste soe o e bone sharp a ene problem le tshela dia le a feta um le feta stage tšeke o tshwantšhitše magadi leshapo um dilo di ba shapo um maybe wa nyala o bona after go nyala motho o bo phela le yena nako e ka moka o bona le phedišana le phedišana shapo sa lalwa la boelana go ba shapo all of a sudden motho o thoma go go nyaka go go change man let's say ke wena motho wa madile goba ke wena motho wa kereke motho all of a sudden o nyaka go go mova he o thoma go nyako go tšhentšha bjalo he banna o šetse o gotse o gotse ko wena motho o mogolo motho o nyako go tšhentšha bjalo and then a woman swantse gore motho a no decide or no motho kana mokgwa a leng ke motho ke nyakang go phela le yena sebaka otherwise e no tlogelana goba le seka tlhole itea nto e serious le no e tlogela gana mowe gana mowe le no e fetša without go e dia gore be nto go hlakahlakana e bona mhm. ano e re kgathenyana gannyane moo dithotsenyana shidike sometimes there's no need gore o force go nyaka go nyala nne i think o ka agreea le motho if a se lena batho ba lenyalo go phedišana le ka betha di-prenup and the likes la kgona go phedišana and le kgona go phedišana gabotse o e bona nto e so la phedišana gabotse le le ba le bana la ba le bana o e bona nto e so la bolela gore mang o tshwara di-expense dife mang o tshwara dife prenup e kgona gore ngwana ke kgona go mo tlhokomela for sekolo and the likes o e bona nto e so so such things and then le kgone go phela without the involvement kudu ga the family members like we do ka magadi and lenyalo wa e bona nto e so so a e tlo ba embarrassment kudu le tse motho go diela mischeck gore o kgone go move away from relationship ewe wa e bona but if o bethile through the way ya bo lobola and the likes e ke bothatanyana o ntšhitše magadi ke bothatanyana go bonyetša o tshwanetse gore o involve relative tša gago involve relative tša gage and then le sa e bea tafoleng and then e ba embarrassment nyana wa e bona ntho e so so ke di-thought nyana a re naganeng ka tsone critical thinking Eh, se ka ditša ka mafatlha too much no ba lo tse dingwe tlhots tse dingwe o swantse gore o no fela o duela mo go tsona nyana mavitso a kere shapa